X'ħa ngħidulhom il-papas illum il-daddies kollha tad-dinja? Happy? Father's Day. Happy Father's Day, bravo! Mela, immexxu, immexxi kumpanija ta' electronic papers. Eh, fuq mobiles, quick fix. X'qalli nagħmel imma? Urjom daqs jagħmel il-papas.
L-iżjed raġel li jeqred.
Mela aħna llum erġajna ltqajna fuq is-sufan, irrokna maliji mhux veru? Ux. Ħan nitkellmu ftit fuq il-papa l-lum. U xħan ngħidulhom il-papaz illum il-daddies kollha tad-dinja. Happy? Father's Day. Happy Father's Day, bravo. Poġġi naqra ħdejja. Eh, issa dak, ġib il-ktib. Għax hemmhekk tibna. Jiena jien.
Eh, issa, unek għandek il-mistoqsijiet fuq il-papa, right? ħanaqrawhom u ħat wieġibhom li ħanara kemm tafu l-papa tiegħek. X'ismu l-papa tiegħek? Papa Chris. Papa Chris, bravo, tajba. Kemm għandu żmien il-papa?

U koll?
Dejja, mhm. minn 50 nżidna l-33. Isma, kem taħseb li jħobbok il-papam? Għamma.
ħafna ħafna.
Mhm. U inti tħobbu l-papa? Ah. Tajja. Isma, taf xinu l-kulur favorit tal-papam? Ah. Xinu? Green.
Il-green uħob ħafna l-papa? U l-annimal favorit tal-papa, taf xinu? L-animal? Wolf.
Il-wolf?
Taħseb? Mhm. Alright. U l-papa xi jħobb jiekol?
Spaghetti jħobb jiekol il-papa? Dak taħseb li l-favorite tal-papa? No, rejt, mbagħad naraw. U l-papa fuq it-television, xi jħobb jara? Futbol.
Il-futbol!
All right. Tal-aħħar, l-aħħar waħda. Sissa sejjer tajjeb, eh? Il-papa, xi jagħmel ix-xogħol? Eh, baluki għafis, u xie għamel il-xol? Għara l-ok, xie għamel il-papa xol? Kif imma? Orini naqra. Kif? X'jagħmel il-papa xogħol? X'ha tagħmel? Bom! X'jagħmel ix-xogħol il-papa li? Issa għandek l-assistenta, ħaturina, ħares naqra lej, oh, bim ħares naqra lej il-video, u rjom daqx jgħamil il-papax. Imma l-papa jisew il-mobars biex ikissirhom. Ikissirhom il-papa? Mm. Era, eh, jisu mela bekk jiġu jisew, un bata xe ikissirhom. Mm. Eh? Mm. Ah, u issa daw ħan saqsijom il-papajjen, eh? ħanara naqra kem qed taqblu fit tweġibiet Tajjeb, mela issa ħanajat il-papa, ħanara naqra tajjeb, ħanara kem mur tajjeb, x'taħseb inti li mur tajjeb? Lawk, għara ħadlek id-duċċa l-profs. X'taħseb li mur tajjeb? Taħseb li mor tajjeb anka jirek naħseb tassa naraw. Alright, ħana raw xwieġeb il-Papa Kris. Issa qlibna l-folja li minn tafa direttur. U għawnek għanna l-Papa tal-jiem, il-Papa Kris. Hello.
Alright.
Kif tħossa, kull ma darba li jett. Darba t-nindaw. Fuq il-podcast.

Eh, l-assistent ġablek l-ilma. Grazzi sur assistent. Telli tiħod li ħsieb um, il-mistednin il tagħna. Mela, Happy Father's Day l-ewwel net. Eh, papa Chris.
Kif kif tħossok li wara li sirt papa li ma għandna żewġ titfali na inti li mulluk, two boys. Kif tħossok? Hekk kif tħossha li nbidlet il-ħajja wara li sirt missier?
Responsabilità kbira, fl-istess ħin qed nipprova nsib il-bilanċ li nkun preżenti magħhom u narhom jikbru u jġeddu l-memorja ta' meta kont tifel jien u nipprova ntihom u nitgħallmu minn xulxin. Min nitgħallem minn għandhom u fl-istess ħin eh, ngħaddi l-esperjenza tiegħi fuq din il-ħajja l-tfal tagħna wkoll. Ekku, Fem, li tkun missier ma ma tiġix b'menwil, xi ħaġa li anka jiena bħala om li nitalmu nitalmu minn xulxin. Jiena nitgħallem minnek, inti titgħallem minni. Nitgħallmu minnhom għax jgħallmuna tista' tgħid kuljum, il-ħin kollu. Ġifieri, imma overall naħseb li għalkemm ikun hemm ġranet illi nkunu għajjenin, konna ħafna fuq il-plattana, allura ovvjament nkunu diġà overwhelmed, naħseb illi hija waħda mill-iżjed esperjenzi rewarding, ħa nitkellem għalija bħala omm. U nara fik żgur li forsi għalkemm meċċ eżatt dal-kliem, nara fik kuljum li it-tfal jidhru li jtuk esperjenza rewarding. Mela jiena saqsejk ftit mistoqsijiet li jien fuqek. Mhm. Mar tajjeb, eh, on the whole. Naħseb għax anka jiena qbilt miegħu. Naħseb illi qatta ħafna minnhom. Issa, jiena saqsejtu, ovvjament x'ismek li diġà kxiftek li għedlek il-Papa Chris. Mhm. Kemm għandek żmien Mela għandi 33, 33.
Tajjeb ġibta li jim! 33 għandu l-papa. Ammetlek, eh? Eh, mela bekkan tafa. Għax l-ewel, l-ewel, l-ewel 14 għal anka jena smajtu. O, ġara, ejja, ejja, ġejna aħmana. Ejja, naqmana, ejja, naqmana. L-ewwel qalilna li għandu 14. X'saqsejtu iżjed jiena? Kemm taħseb li jħobbok il-papà? Ħafna.
Ħafna, ħafna, ħafna għalli. Ħafna, ħafna. X'inhu l-favor, il-kulur favorit tiegħek? Għandi ħafna, eh, m'hemmx daqshekk kulur partikolari ma naħseb kieku green. Tajba, bravo! X'inhu l-annimal favorit tiegħek? Eh, għandi e, tnejn naħseb Wolf u eh, Hummingbird, eh, Hummingbird.
Kif kont tafa? Kien jafa darba naħseb etlu ftakarest. Għantet li jena l-wolf il-favori. Jena maħon ċerta fuq għax inqal il-wolf, ma nafx għalfejn, naf li joġbok imma ma konx ċerta li hu l-favorit tiegħek, allura qed naħseb din proset li jim. Pro, Imma din ma naħsibx laqa tagħha. X'inhu l-ikel favorit tiegħek? Eh, Jiena qasna fa xorta minni.
Mm, kel favorit. Ifhem naħseb skont iż-żmien imma kuskusu. Naħseb li tal-li għaġobni. Tal-borma mela. Kuskusu naħseb l-iktar li għaġabni. My favorite it-tu. Però ma kontx naqta laqqas jien, ma nafx għalfejn kont ngħid pizza. Ġifieri la Lillian u laqqas jiena ma qtajna, però li kelli xi ħaġa li vera dejjem nevolvi għax anke li kelli favorit tiegħi li kelli sa sentej lu mhux l-istess li jullum fil-verità. E, x'saqsejtu iżjed illi jimiena? Jiena saqsejtu, e rajt xi tħobb tara fuq television. Mm, documentaries u football. Football semmaja u kien ċert fuqa. Reds, naraw il-reds, aħna kif namlu?
Għeti fidġi. Reds, reds, reds. Issa l-axħar wahda x'jagħmel il-papa x-xogħol. Eh, x'tagħmel? X'tagħmel ix-xogħol inti? Ma tantx dak reputazzjoni tajba tifel. Le, sejdinna x'tagħmel inti ħa naraw. U mbagħad jiena nfittex il-provi u naraw minn kellu raġun hu.
Mela immexxu immexxi kumpanija ta' electronic repairs eh, fuq mobiles quick fix. X'qalli nagħmel imma?
Il-tifel qal li jinti tkissru l poppers biex jissewwihom.
Għax qabad mazza, mobile u bada jagħti fuqu. Jina ħana minn riċerka tiegħi, ħana ħana naqmi kellu raġuni. Mara li kelli tkisser. Għapparti, bat tifel għalli għank inti tkisser, issa jek tissuri li qabel u bat titfaħu li fuq il-mejda bat mal-ewwel daqajtin, ma nafx. Ħa nara naqra, jiena ħa niġi insus, ħa nara naqra min għandu raġun, għax f'din il-mistoqsija ma qablux, wieħed qali li jsewwi u l-ieħor qali li jkisser. Imma raw naqra x'sibt jien. Minn dak il video rajtu illi Liam kellu raġun eh. Vera li Papa Chris iżabbat fuq il-mobile iżi xogħol Imma forsi f'ħin ieħor isewwihom. Ġifi jaf kellhom it-nej raġuni ma minn dak il-video li jim ta' risposta tajba. Qabel ngħaddu għal parti li jmiss, Nixtieq ngħid Happy Father's Day, id-daddies kollha, l-missirijiet kollha tad-dinja, ovvjament b'mod speċjal lir-raġel tiegħi, il-papà tal-Jiem u Luke, il-missieri, il-kunjatu u l-familjari kollha li għandhom it-tfal, u kif ukoll dawk kollha li b'xi mod jagħmlu rwol ta' missier fil-ħajja ta' ħaddieħor. Mela jiena qiegħda ġo dar, imġ-mdawra bl-irġiel sewwa, bir-raġel Otu boys! Allura nagħmlu logħba. Ovvjament Luka għadu wisq żgħir biex jipparteċipa, għax ovvjament għadu qed jiżviluppa l-karattru tiegħu u din naraw naqra eh, x'jagħmel u ma jagħmilx allura din logħba ħa tkun bej il-papa u lijim. Tajjeb, ħa naraw naqra li ma l-iżjed raġel li u naraw. Tlaqna. L-iżjed raġel storbjuż.

Għalajt li jħol. Ibna l-lintom.